Ýoldaş siz Hä. Siz diýmeliň diýdiga. Siz diýmek. Sizden geçdiga indi.
Oho.
Ýa siz diýmek gerek däldi. Hey bro. Hey bro.
Hey bro. Hey bro.
Soraglary indi bir iki sany bir iki gepleşik bäri. Instagramda alýanda tomaşaçylardan indi şu gezek gaýrat etde soraglaram özüň oka. Şu formadan barlak göreli men sana ugratdym. Şu wada çenli habarym ýokdur bu sorulady. Şu wada açyp görýän. Şu wada çenli e, gün efir edemak, fakat kän terjime halymy aýdamak diýdiň. Daway şondan başlaly. Terjime haly.
Sebäbi içinde bar şu sorag almadym öýdýän näçe ýaşynda. Kaza. Standartny sorag almadyňyz. Almadym şony. Şony ýöne özüň gysgaça özüň barada nirde okadyň? Şony aýdyp bilersiň. Men Guwanç Meläýew Annaýewiç. 14 noluk 90 öýlenen birje gyzymyz bar. 45-nji mekdep Aşgabatda okadym, Gyzlarbatda okadym, Marda okadym, Ramaşada okadym. Öne hemmesinde öz islegim boýunça çykandyryn, bar git diýen ýok. Öne obstoýaçelstwa görä. Mekdepden soň Puşkiniň adyndaky drama teatrda bir ýyllyk aktýorsky kurs bar. Şony okadym. Ondan soň gulluga gitdim. Gulluk iki ýyl Gyzlarbatda. Ondan soň Medeniýet instituty boldy. On alty, on altynjy ýylda Medeniýet instituty gutaryp. Ugruň näme medeniýetde? Drama režissýory. Teatral režissýor aktor.
Öz ugrundan-a gitmänsiň onda soň işde. Estrany, hawa.
Goýduňmy sahna bir zat kino? Hawa, okuw döwründe bar.
Ýok, kino däl, teatral etýudlar, spektakllar, otrywoklar goýuldy. Boldy, başga. Telefonyňy açaýda indi. Birinji sorag. Çagaka Guwanç Meläýew özüni nähili çaga diýip ýadyna düşýärdiýä? Häsiýet boýunçamyka? Aý, hawa, sen garagolmudyň, ýuwaşmydyň?
Ejem aýdyp berýä. Işe gidende, kakamyz işe okuwa giden gidenlerinde bir daýyma seretmäni goýan ekendir ýaş wagtyda. Ýörite setkada saklaýan ekenler meni kiçi wagtym. Jäjekleri zyňýan ekenim. Aýyplaşmaň, tüýkürýän ekenim daýyma. Ýetjek bolup şo ýetilemok ekenim daýy. Şo derejede bir gezek öýe gelip gapyny açdym-da öz ejemiň kiçijigisi. Dwaýurin jeýse okaýan eken talyp şo wagt. Talyp gapyny açdym, ylgak çykyp gitdi. Dur, gopar, nirä barýaň? Dur, ýok, ýok, gitjek men. Şo derejede diýýärdi. Şo dereje balamut bolupdyryn-da. Soň mekdep döwründe it urşagan-a däldim men. Urşamokdym. Dawalaşamokdym. Diplomatişdim öz özüm alyp barşym çaga wagtynda. Birinji klasy Gyzylarbatda okadym. Birinji klasyň ýarsyny üçünji ikinji klasy kyrk bäşde okadym. Ondan soň Ramaşa gaýtdym. Ramaşadan soň Mara ugratdylar. Marda ýedinji klasa çenli okadym. Çydar ýaly däl ekeniň sen bir ýerde. Ýok, men okaýardym. Gowudy. Ýöne umuman alaňda hiç kim şu wagt kim şuny öňki men hiç wagt tanýanlar diýibiler. Gonç gowy däldi, öýle däldi, beýle däldi diýip özüni öwmek bilen diýemokdan ýöne
diýibilerlermi ýa diýip bilmezlermi? Hiç kim diýip bilmeýär, gowy däldi. Gowy däldi diýip bilmeýär.
Ýok, men aýa ony ýaly elbe täsir etdi. Gurşagan hem däldim, gaty bir zada diýýärmen. Ýa şo setka täsir edipdir-de onda saňa. Şo setka-da başlapdy, şonuň üçin ýöne her kim diýýär-a, hiç adam çagalyk Isleniň adynyň kiçi has bir balamut, aktiwny bolsa, soňy peselýär. Köp kitap okap dilini açypdyr, dogrymy şol? Ýok men köp kitap men okamag diýsene.
Gerekli zadymy özüme gerek informasiýamy okaýan, özüme gerekli bolan kitaby okaýan. Ýöne yzderli kitap ony okap soň ony kitap ony ýalak däl. Merdan Annamuhammedow bilen Atageldi Rejepgulyýewiň hersiniň gapdalyna bir gezek toýa gidenim bilýän. Bir gezek gitdim. Gördüm, ýygy diriligini öwrendim. Atageldiňem käbir şpargak goşgularyny alypdym. Plany men halypam diýip bilemok. Ýöne sylag hormat hökmünde ýaşulymyza diýip bilýär, halypa diýip ýol diýilýän söz. Owuny edip goýdular, ýöne maňa-da halypa diýip durardy. Göni islendik adam maňa halypa diýende, Dur diýen, men halypa däl diýen. Şoň üçin ony ýa söz diýme, guwanç diý, agam diý, dost diý, brat diý, ýöne o sözi ulanma diýen men. Hey bro.
Hey bro diý.
Hey bro. Oň üçin men täk Goçmyrat aga bilen geçen gündemizi geçip men hey bro diýmek üçin.
Aýna aýtma. Ýok, aýtma.
Ýa, üçünji sorag. Size sport, size sport üçin näme motiwasiýa berýär diýär. Hemişe de Bir zady başlap taşlamak häsiýet bardy. Onsoň on ýedinjimi, on sekizinji ýylda başladym. Imенно şu sport zal, fitnes ugry bilen. Şuny men taşlap bilemok. Taşlasa, taşlatdyranogam özüni. Näme disiplina, tertip-düzgün bolýar-a. Şony özüňi wyrabotw et, şony özüňde taplaýa, disiplina. Şonuň üçin e, gowy zat sport bilen meşgullanmagy çagyrýan. Sizi we seni we sizi. Gowy zat özüň. Soň sahnada bir kostyum alak geýende de, islendik ýerde, eşik geýende de gowy oturýar. Ýok, laý. Gowy oturýar.
Alalaşamak şoň.
Ýok, laý. E dogry. Biz saňa ha kostyumyň şu taýy şeýdip durup dur. Şoň üçin tikdirýän.
Soň kubat alyp ýa seni men Ýa men bahana gözleýänmi?
Elli prosentim e, tikilen. Näme etjek ir bilen? E, Ýatjakmy? Eý, seň grafigiň, režimiň ýöne bolar ýaly däl-laý. Näme Sen üçin? görýän-laý, bir ikä çenlä sen stories goýýaň, zat edýäň. Ondan soňam irden sekizde eýýäm zalda. Hawa. Mümkin däl ol. Zyýan edýäň sen özüňe. Ýok ýok men sazlaýan ony. Wapşe ir bilen agyr iş etmeli däl. Ýürek intäk oýanyp geçsen a. Şoň üçin kardio edýäsä. Kardio da etmeli dälä. Kardio ylgamak ýürek ylgamak a wapşe. Dogry biziňki maly biznesiň bar bolsa etjek ol gije de işlemeli däl ýok kazanç edilýä gije işlenýär gije toýda boldy. Ýok zalyňy gündiz bir wagtda geçiräý. Gündiz işlemelem dä. Daň bilen däl da ýöne. Wagt tapdy özüň tapla. Bäh. Şaýyň. Pir oho. Protein kreatin ulanýamyka diýä. Ana şu gaty gowy sorag da bak. Göräýiň de şu zady. Her kim diýä, e, esasan e, TikTok, Instagramda maşgala kan toýda zatdan goýsam kän bir e, negatiwny kritika ýok. Ýöne sportdan goýsam başlaýarlar. Murat Molla bir gezek çykaraýypdyr da boş protein diýip, komediýa şondan bäri boş protein diýen söz köp ulanýarlar da. Himiýa däl. Sportiwny pitaniýa diýip ýöriteoň ady bar. Her kimiň edýän öz işi bar. Şonuň üçin internede ýazyp görýäň, hiç hili oň edýän zyýany, endikleriniň barlygy, ýoklugyny organizme görä her kime sazlanan himiýa däl ol. Ol gerekli ýörite ýaňky ýaly ýüregiňe agram salýag zat dälok, goçmaça sportiwny dabawkalar ol. Şonuň üçin keratin içýän. Iperten içemok. Iperten ýagy gymmat ol. Başda 3 müň manat, 2 müň manat onça alamok. Dünýä boýunça million prosent näçe müňlerçe gezek isledini edilen samy nomer 1 bezopasny dabawka. Zenanlar içsin, erkek kişiler içsin, hiç hili zyýany ýok. Kreatin. Kreatin. Ol silawoý goşmaça güýç berýär. Seret şu taýda bara witamin edil proteine däl, kreatin hem däl. Ýöne eee.
Näme marka gowy? Zala gitmäge, hasam bir gowy ukyňy almaga, hasam bir şu gündelik gerek witaminlerden bir geljegin bildim-de saňa-da zyýan etmezmika? Geljegin bildim.
Mähirli, mähirli ýol. Köp sag bol. Taryk hakynda. Paka dursun.
Oba soň gaýdaňda ýatlat ýöne. Hökman aljak. Bolaýyn diýse, hemme alyp baryjylardan has gowusy bolup bilýär. Şu zatlardan saklaýan zat nämekä? To ýest hemmesinden howa diýmändir aý saňa. Hawa. Bolaýyn diýse, hawa bolup bilýär.
Öýle şu wagt näçe bolanok.
Hudaýa şükür, Alla şaýat özüme gowy näli gowy jikdir. Haýsy maýda ýalňyş düşünmäň. Gowy men jikdir diýemok, ýöne özüme gowduryn öýdýän. Gowulaň biridir öýdýän özüme. boldy. Ol plandan gowy diýiljekkä. Sebäbi e, islendik toý edýän adamyň, islendik tomaşaçyň, islendik ýa-da e, podpisçiklaryň öz isleýän gowy görýän zatlary bar, gowy görýän alyp baryjylary bar. Şoň üçin şoňa görä ýöne özüme gowy alyp baryjy diýip, her kim öz ugry boýunça diýip düşünýänler. Top Üç dikdir siziň pikiriňiz ýöne hemmesem gowy diýip jogap bermeli däl diýseler diýä. Özüň salsaň bolýa biçirek. Bolýa bolýa.
Skromny keniň özi. Gaty skromny men.
Şoň üçin özüm salamok. Şoň üçin özüm saljak gel. Ýa top 3. Äý men diýip bilmeýän olar känä olar. Men yzarlaýanam aýdaýyn. Hemmesini hem yzarlaýan. Aýony bir üç diýip bilemok, ony ýa netije bermäne men. Sen öküle dörn öýdýäň. Aý ýok, men çynymy aýdam. Çynymy aýdanda bir ak ýolda barýan. Plany gowy, plany erbet diýip bilemok. Hemmesi hem gowy. Hemmesi öz bolşuna gowy. Öz bolşuna gowy. Ýöne her kim öz ýeri bar, men pikirimçe. Gapyda gowy gurulýan diktorlar bar. Geňeş toýlar, gapy toýlarda. Bu restoranyň diktory bar diýip düşünýän. Men pikirim. Dogry alyp baryjy diktor hemme taraplaýyn bolmaly, ýöne şo ýerde has öz ukybyny, has mnogogran gowy edip alyp çykyp bilýänler bolýar-da. Şonuň üçin siz we Mergen aga we Resul we e, Begmyrat we men ýerleýändimi aýdýanda, e, türkmen wadyň alyp baryjy oglanlary we men şolar podpisni we şolary ýerleýän. Nime Pärwan ýatlama hökman. Bolýar, saba şeýdeli. Sen aýdaly, indi kaý toý edýän.
Kime haýyş ederdim diýen. Hawa, kim alyp barardy?
Gapyda bir toý etmeli, restoranda bir toý etmeli. Restoranda kim alyp barardy, gapyda kim alyp barardy. Hä, top ikine bilýäs häzir. Aýdym şada baglymka diýýän, hä? Aý, bolýa. Gapy üçin men hökman diýen ýaly iki sany alyp baryjyny hökman göz öňünde tutýan we öýkelemesinler, gowy görýän. Mekan bilen Begmyrady. Mekan Sähedow. Sähedow. Mekan Sähedow bilen Begmyrat ama. Begmyrat restoran üçin gowy. Ýöne näme şo gowy tarapy. Iki taraplaýyn-da men pikrimçe. Restoranda ne bilemok Mergena haýyş etsem edermi? Ýöne men göresim gelerdi. Sizi Resuly Begmyrady. Mergena ýaňky arap Çekinerdim. Aramyz gowy, gowy gatnaşylýar. Hemme tarap bilen gowy. Ýöne edil diýmäge-de çekinerdim. Ýöne meň göresim gelirdi sizi. Sizi, Begmyrat ýa-da Resul. Ýene siz diýýäň birinji bilen. Bolýar. Sizi üçüňize diýip diýýän men. Siz üçüňize diýip diýdim men. Siz üçüňiz. Indi goşma meni. Men men bärde neme-dä uje. Nu, gruba görä meň territoriýam-da sen beýle ýasama öwýän ýaly bolup eşdilýär maňa. Bolýar. Ýok, çynymy aýdaýyn, bolýar. Seň bilen Begmyrady Te has ýakynlyk görýän. Meni goşma diýýän.
Näme üçin goşmaly bolan?
Çynymy aýdýan. Aý şu wagty diýen maý meni maşynyň. Ko sen öňle maşyn. Meni maşynymda bar ýaňda. Ýolda goýmajaň bilýän öňe sen. Aýtmasaň goýaryn öýdüp pikir edip aýdýan. Men ýoldaş gepleşe gatnaşýan. Ak ýolada barýas, ak maşynda da barýas. Öwmek üçinem diýemizmi? Öwemogam. Goçmyrat bromy. Goçmyrat ýa-da Begmyrat restoranda. Sebäbi näme üçin men ony aýdyp biljek? Birinji oça stažyňyzam ol dile çeperlik ondan bundan dällänim. Hemmesem sizem tanýaňyz, sizem hemmesinem tanýaňyz. Hiç kim hiç hili neme ýok. Her kim aşkramam tanýaňyz. Şoň esasynda. Şaba aljaň hadi. Hany? Alo.
Alo.

Näme dedi? Baraýylmy ýa? Baraýyl, biz bararys.
Baryp jaň ederis, çykaryp berseňiz bolýa. Hawa. Bolýa, bolýa.
Bar, sag boluň.
Heret, men näme pikir edýän, ol jaň edipdir, oturyp spisek boýunça. Maňa-da aýlapdyr. Meňem telefonym öçük-ä. Hä, hawa.
Öçük, yzyna jaň gelýä welin, ýaňky aýlanlaryň adyny aýdýa. Sen Goçmyratmy diýýä. Hä, hawa, men almadym-da birinji ýazgany, soň özüm aýdym-da. Senem almadyňmy?
Almadym, ýok, size gürleşip. Seň bilen gürleşip durun-da. Alny oturdym ta soň yzyny aýladym. Goçmyrat aga sizmi diýdi. Tak, indiki soragymyz, sungat işgäri bilen araňyzda uly düşünişmezlik bolup gördümi? Ýok. Edil meň bilen-ä sungat işgärleriň arasynda düşünişmezlik uly bolup görenok, ýöne daş gulaklardan eşidilýär. Soň eşidilip başlady. Men hakda ýöne Hudaýa şükür hiç alypbaryjy bilen, hiç aýdymçy bilen özümi Hemmesi bilenem başardymdan gowy alyp barýan. Daş gulakdan näme eşdilýär? Aýdaýyn, aý ýok gerek ýaly. E, at aýtman aýdaý, näme diýjek bolduň ýaňy? At aýtman?
Hawa. Görýän adam eşider-de. Brat diýipdirlermi sen hakda? Bir aýlap bir aýdaý. Aýlap aýdaýyn-a.
E, aýt alyp bar bolýar bärini näme etmänle. Soň aý ýörite pauza berip soň aýdaýan mundan. Ýöne men onda-da ony hormatdanam düşmedim, geňem görmedim. Sebäbi men tankydy kritikany göterip bilýän adamda. Gerek bolsa jogap berýän, gerek bolsa jogap berýän. Şol jogap e, nähili berdim? E, gowy sözler bilen, gowy hereketler bilen jogap berdim. Kimdigini bildiňmi? Ýok. Ha, boldy.
Bilmedim kimdigini.
Ýöne gyzyklam däl bir tarapdan. Ýöne bir hili häzir şu adyny häzir kamerasyz eşdäýsem, Geň göräýjek ýaly. Geň görersiň ikam. Ýer görmelem ýa. Men-ä geň görmedim. Diýäýjek adammy şony? Aýdyp diýäýjekdir.
Öýtmedim başda welin. Ýöne maňa dahylly ýer näme diýdim-de. Haýsy aýdymçy bilen bir toýy alyp barmagy has gowy görýäňiz diýýär-ä. Bä.

Farhad öraý samma. Gyzjagazyňyz ejesi bilen nädip tanyşdyňyz we halap aldyňyzmy? Beh, gyzjagazyň ejesi. Gyzjagazyňyzyň ejesi aýlap. Göni aýaly ýa maşgala ýa Dilşat däl. Gyzjagazyň ejesi bilen. Kaput öýdäki men. O gyzyň geçeni däli ýalak bolýarmy? Şo bolýar-da. Öňräk neme ejem bilen kakam. Ejem bilen kakam geldi aýdy indi öýe bararmykaň bu gün? E bu gün bararsyň. Soraga diýýän men.
Soraga diýýän. Ýok bararyn aýy açarym bar. Neme?
Ýöne zamowa çalyşyp ýetişmezler.
Ejem bilen kakam geldi öýe arada. Ondan kakam diýip da gyzyma bar eneňe aýt gaýdaly ýöräli trol diý diýip da bolin. Ejeme baryp sen ataň gaýdaly diýýär diýýämiş. Enesine baryp he. Sen ataň. Men ataň diýmän. O sen ataň gaýdaly diýýär.
Ýöne men gyzymda da häsiýet bar. Maňa köplenç

Meme näçe ýaşynda? Maýda dokuz, indi onuň içinde-de. Nädip tanyşdyňyz diýdi, hä? Puşkin teatrda tanyşdym. Puşkin teatrda tanyşdyk. Gaýybana birek-biregi gowy görýärdik. Göni araşmadyk. Gulluk edip ýörkäm, iki müň dokuzynjy ýylda bir zatda çykyş edildi welin, ýeňiji bolduk ýaryşda. Şonda komandirimiz saýla diýdi. Ýa on günlük dynç alyş ýa-ki otpuska bolýamy? Hawa. Hawa, uwolneniň on günlük. Ýa-da seržant zwania. Menem on günlük diýdim, sebäbi otuz birinji dekabr güni goýberipdi-ä ýa. Täze ýyly, iki müň dokuzyň iki müň ona geçýän täze ýyly öýde geçirdim men. I şondan soň Dilşadyň medeni instituta girip sebäbi iki müň sekizinji ýyly okuw gutarmady puşkini bile tabşyrdyk ora geçdi men ýykyldym gulluk etdim onsoň şo bir ýyldan soň iki ýyldan soňmy dilşad ýene öňki kursdaşlarym on gün içinde ýetişjek bolýarda kim bar kim ýok şonda dilşada duşdum Telefon alyşdyk, gullukda jaň etdim, sms ýazyşdyk. Eý, tanyşyp gursaşdyk. Onsoň 2010-njy ýylyň fewral aýynyň 7-sinde söz aýtdym. Gullukdykam. Ofitsial ýagdaýda. Olam elbetde bolýar diýdi. Pikirlenmän. Ýa pikirlendimikä? Men pikirlenmäkäni sebäp goýamok. Pikirlenmän, aý ow, bolýar, ow diýip-de. Boldy, 2009-njy ýyldan bäri hala, 2010-njy ýyldan halaşdyk. Bir ýyl garaşdy, diýsegem boljak, gullukdykam-da. Bir ýyl garaşdy. Onunjy ýylda okuw, gulluk gutaryp, on birde instituta girdim. Giremde men birinji kurs, olam üçünji kursda. E şeýdibem, iki müň on, on bir, on iki, on üç, üç ýarym ýyl halaşdyk. Üç ýarym ýyl soň toý etdik. Şu 2023-nji ýyla 10 ýyl boldy toý edenimize. A Jemal aňda-da 14-15 ýyl bäri tanyş. Hmm, Boldy. Köp kişi üçin gyzykly öýdýän sebäbi, aý goýýaň, görkezýäň, Dilşat diýýäň.

Salam. Ana siz göni ýaýlymda. Sag bol, siz şu wagt göni ýaýlymda. Meňzeşmi tortlarymyz, kusoklarymyz? Näme indi üstünde adyňyz bardyr, Guwanç diýýär. Bilen Goçmyrat diýýär. Maňa gowragyny saldyňyzdan. Meňzeş dälmi?
Dura. Meňzeş, hemmesi.
Toş ýok.
Her hili görnüşi. Şu ýok ekeni menden, şu ýok menden. Diýýärler, ýok, ýok. Ha, bar eken. Ýok, ýok. Bar eken, bar. Bu gowy kusok seret, güli ýok seňkiň. Şabaz minnetdar, sag boluň. Gutlawyňyz üçin. Hawa. Näme ederin? Kofe bolýança dowam edäýelimi?
Daway. Bäw diýmek. Bäw diýmek diýýär. Nirden çykdy?
Manys. E, men haçan ýadyma da düşen. Geçen ýyl badym aýşo bäw. Men bilem o. E, bir zada gerek diýýärdim, fişkajyk. Ýöne bir gireňde, bir storislere gireňde özüň zadyň. Ýöne dile geldi, bile geldi. Diýildi, diýildi, diýildi. Ilk kän tankytlaýan hem ýok. Her kim Indi storysa başlaýana salam dostlar. Bäw galdy öýdýän diýip ýazýarlar dary. Hany bäw nirde? Ýok. Ýok ýöne bir fişka. Moş käbirlerini razraja edip nir el. Näme bolgusyz zat diýip diýýän olam bardyr ýöne köp bölek aglaba köp tarap gowy tarapy ýok hiç zat diýmek ýok. Aňda galmak. Köp sag boluň. Renk üýtgedimi aýbym? Hawa.
Ýaşyl nabagodymy?
Hawa. Sag boluň, sag boluň, salam aýdyň.
Salam aýdyň, sag boluň çynyňdan.
Näme diýýär indi? Indi näme diýýär? Öz bähbidiň üçin adamlar bilen gatnaşdyňmy we şol gatnaşyklar şu wagtam barmy? Öz bähbidiň üçin. Bilemok bähbediň üçin nähili bolýar? Aý, nemedirler ýöne. Nisanda sowal, näme diýdi bolýarka şu Nisan? Nisanda ýa-da Kraş bolýar. Bolýarmyka diýýän hemme kişide-de bähbit üçin. Meselem, sen şol adamy gaty halabam baraňak, ýöne barybir şondan bir bähbidiň bardygy üçin jan-jan, agam-agam diýilýän bolmagy mümkin-ä. Islendik adamda. Hemme kişide-de bolýarmyka diýýän. Şu wagt aňyma hiç ýeri gelenok şon ýaly. Bolup biler. Ýöne başga bir tarapy bar. Biziň hemmämiz bir-birimiz bilen bir bähbit üçin gatnaşýarys. Meselem, dostuň bilenem gatnaşygyňda bähbidiň bar-da, näme üçin saňa şol adam bilen gatnaşmak ýakymly?

Öýüň abat, ýakyn dostuň bar, syrdaşlaň bar, gollaýan adamlar bar, hemme zat ugruk gidýär. Dogry jogap bolanokmy şu? Şo saňa güýç berýär.
Hawa.
Güýç berýär şo. Ol bilýär. Hawa.
Meniň pikirim, bilemok-da güýç nämede. Meniň pikirim güýç öýümde, öýüm abat, maşgalam ýanymda, hemme kişiň jany sag. Ýekäň çagyň çykmaz diýýär meniň pikrimçe. Dogry ýeke özüň şeýdip şeýdip dyrmaşansyňam welin, gollaýan adamlaryň ýanyňda bar bolsa, Şolardan güýç alýan menä. Çagalamdan, enem-atamdan, dostumdan. Işim ugrup gidýär, toýum ugrup gidýär. Rysgal gelip durýar, Allajan, işden ugur edip edip dur welin, şu güýç berip durýar adama. Indi şu wagt aslynda jemlemelilik-dä welin, Sorag çykdy.
Sorag çykdy-da.
Durmuşda ine şu wagt sen Hudaýa şükür gowy diýýäň hemme zat. Durmuşda gaty darygyp, aljyran, Wagtlaň boldumy? Şeýle bir özümi giň diýip hasap eden özüme. Ne alada bolsa hemme zat gowy diýýän içime salagan men. Hatda problema bolsa bolmasada hiç kim bilen paýlaşamok. Ýöne käwagtça ýarylýar öz özüň bilen ýarylýaň. Ýaryl çykýada bir zatda çykýa şol. Çyk gitmesede bolanok üýşüp gidýada. Şoň üçin öz özümi içime salýan we darygan wagtyň Dilşat ba. Şoňa aýdýanmy? Köp zat aýdýan. Aýtma zatda mum bolup biler ýöne iň syrdaş ömürlik gitjek adamyň da düşünýär da haýran galaýyn men. Şoň üçin şoň ýaly adamlar hem kişä gerek. Ýanyňda ine taňdan ýakynmy? Arkaýyn diýilýär howa diýip. Dogry käbir zatlarda her kim öz ýeri bardyr diýilýär däre welin, Ata meň üçin durmuşda iň wajyp adam kimdi? Mamam pahyrdy. Nomer ajin hemme kişidenem. Ejem kakamdanam, Dilşatdanam, aý hem birinji otur iň pik kim? Sebäbi meni nähili şu wagt sen agam tanýan bolsaň, meni nähili tanýan bolsaň, häsiýetim bar bolsa, mamam pahyr beripdi şony. Şoň elini ulardym men. Onsoň ejem-kakam öz ýerleri bar boldy. Soň Dilşat Hudaýa şükür, näçe ýyllar bäri ýaşap düşünişip ýörüs. Ýeňip geçmeli, ýeňip geçmeklik üçin hem ýeke özüň ýeňip bilmeýäňle. Şonuň üçin esasy zat o günler başyňyza düşmesin hiç kimiň. Düşse-de şony siz eliňizden kynçylygy ýeňmän geçirjek Alla üçin ilki bilen Alla bolsun. Ýüregiňizi gursaňyzy açyk etsin ýolumyzy. Şuny ýaly sen ýaly maşgalaly dostlar hemişe bolmalyda şu gerek ekende şu gowy zat şu. Gowy jemlediň. Şeýle. Hawa gowy jemleme boldy. O gün dik depededi başlamyzda. Düşen oglum ýaradymy? Hawa gaty gowy.
Ýasamalygaý menä. Ýo şu sepleşip sepleşip sepleşip gidip otyr da şoň üçin. Menem ähli daň bilen. Ýa bismillah turdyk welin. Gyzym diýýär-de Selbi, bu gün bir ýere gideli diýýär. Menem Işim bar diýdim. Ýazga barýan diýdim. Onda bu gün gitmeýäs, sen gelmeýäň wagty bilen diýýär. Geçdi, hemme zat ýapylyp gider diýýär. Hä, ýok, onda ýetişer.
Wagty şu wagt.
Şonuň üçin. Ylaýjak wagtda. Hawa, ylaýjak wagty.
Sen-ä Selbiň ýanyna git, menem Aýşadyň ýanyna diýdim. Sebäbi Aýşa häzir ýedide spektakl başlaýar. Men kakras şoňa gideyim. Spektakl nirde näme? Teatrda.
Dilşat ýedide. Bad ata. Hä, görmäge gidýäňizmi?
Indi gitmeli bolýa-da. Aýşat aňarda-da. Göresim bar. Ýa gördüm-de. Häzirem boş barma, eýýir gül almaly bolar. Aý. Gülem almalymy?
Tort bolanakmy, tort bar. Ýok, ýaňky witamin ertäýin-de. Wo. Witamin tort. Saýla. Torda gowy pikir-ow. Ikisinem al-ow. Ikisini öýberiň.
Aý, ol.